Ике мәкалә язмаган кешене дә журналист дип атау модасы килеп кереп китте. А бит, ну, конечно. Үземне диктор дип атаган өчен дә миңа хайран гына эләккән иде. Журналист нишләп аңа шушлай шалт итеп бәяне куя? Нәрсәгә бу кадәр мәдәх дип? Менә монда кем котлаган, кем нишләгән? Без монда Р. Миңнеханов дигәнне генә, Рөстәм Нургалиевичны гына таныйбыз. Белдең? Менә шушындый хәл.
Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген кыздыра тапшыруын дәвам итәбез. Кыямовлар кыздыра. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Бүген сезгә җиткерәсе бик мөһим, э, кирәкле сүзләребез бар. Бу ел безнең журналистика факультетының 60 еллыгы була икән. Әйе, ишеттем, чыннан да бу безнең өчен бик сөенечле хәл. Бу безне менә эшле иткән, ашлы иткән факультет, сөекле укытучыларыбыз безгә һөнәр биргән, белем биргән. Барысын да искә алабыз. Мәрхүмнәрнең рухы шат булсын, исәннәренә Ходай Тәгалә уңыш бирсен.

Ике мәкалә язмаган кешене дә журналист дип атау модасы килеп кереп китте. Менә сиңа ничегрәк бу күренеш?
Абитны, конечно. Ничектер менә без бит инде 5 ел буе белем алдык име, өйрәндек журналистика предметлары филологияне. Журналистика факультетын тамамлап диплом алган очракта да әле син эшләмәгән килеш, син журналист буласың дигән сүз. Журналист бик зур исем дип әйтмәкче буласың. Әлбәттә килешәм, монда э, хәтеремдә мин радиода эшләп алган идем үземне диктор дип атаган өчен дә миңа хәйран гына эләккән иде монда да нәкъ шулай журналист дигән исемне йөртер өчен дә бик э, нык тырышырга һәм эшләргә кирәк безнең э, тапшыруларыбыз да нәкъ шул турыда дип әйтәсем килә менә чамадан тыш э, мактану дип әйтик мактау мактау башкаларны мактау модасы шулай ук әйе менә яшьләрдә бигрәк тә шәһри казан гәҗитен бу очракта тәнкыйтьләп китәсем килә Ник?
Чөнки эстрада җырчыларын язганда алар менә илаһи моң иясе, менә шундый, ничек дип әйтим, сак кына куллана торган сүзләрне дә бик актив файдалана башладылар. Бу журналистның э, фикерләү дәрәҗәсен дә күрсәтә, әлбәттә, ләкин ул ничектер үзеннән нәрсәдер мөгез чыгарам дип менә шундый сүзләрне саксыз сүзләрне куллана еш мин шәһрияне генә гаепләмәс идем әйе килешәм дөрес монда ул күбебезгә хас ул радиода телевидениеда да менә яшьләр эшләгән җирдә яшьләр аларда менә абдулла тукай язган бит нәрсәгә бу кадәр мәдих дип мәдих мактау дигән сүз чыннан да менә без кемнедер сөйли башласак э, э, йолдыз Менә ул тиңнәр юк. Моң иясе. Кояш дип тә әйтә башладылар. Моң патша бикәсе, моң алиһәсе. Аның бит менә сәхнә турында сүз барганда, аны профессиональ сыйфатларын, вокал э, мөмкинлекләрен, аның җырлавын, э, аны бары тик сәнгать белгечләре генә э, фикерли һәм бәя бирә ала дип уйлыйм. Журналист нишләп аңа шушылай шолт итеп бәяне куя? Бу хакта инде безнең Вахит абый Имамов та язып чыккан заманында. Минем талантым әниемнән күчкән. Ул бала каян белә үзенең талантын дип. Шуннан да менә дөрес фикерләргә э, дөрес фикер килешергә кирәк. Һәм шуңа күрә барыгызны да чакырам, коллегаларны, яшь журналистларны бигрәк тә андый әйберләрне язган вакытта, анализ биргәндә чама хисен онытырга ярамый. Кешене очындыру кирәк түгел, анализ булырга тиеш. Ну, шул ук вакытта кешенең башына басып тору да кирәкми. Кирәкми. Шуңа күрә белгән кешеләр белән киңәшләшеп алу ярый. Менә ул ни хәлрәк икән, ул рәссам буларак ни хәл. э, пантомима күрсәтүче я булмаса биюче буларак ни хәл икән ул дип әзрәк белгечләр белән фикерләшеп алу Менә бүген тапшыруга нинди лайфхаклар алып килдең, нинди хаталар таптың? Әйе, минем сөйләүче темаларым бүген бик кызыклы. Ул да булса, бөтен җирләрдә дә айсберг кебек. Аны бар икәнен беләләр, ләкин бөтен кеше аны күрми. Бу э, синтаксик амоним дип атала торган әйбер. Амонимның нәрсә икәнен беләбез, охшаш игезәк сүзләр бер-берсенә охшаганнар, ләкин мәгънәләре төрле. Менә биредә дә шулай, ул җөмләләрдә дә сизелә. Синтаксик амоним дип шуның өчен атала. Һәр сүзнең үз урыны бар. Э, бик авыр тема, ләкин моны белергә кирәк. Эфирда ул үтеп китә ала, телевидениедә, радиода, Ә менә язмада, китапта, журнал газетларда ул калырга тиеш түгел, аны төзәтергә кирәк. Мәсәлән, Нәбиулла кичә ясаган чүлмәкләрен сатып кайтты. Ул аны кичә ясаганмы, кичә сатып кайтканмы? Менә икеле-микелелек туа бит. Менә шул булмаска тиеш. Былай дип әйтергә кирәктер. Кичә Нәбиулла үзе ясаган чүлмәкләрен сатып кайтты. Я булмаса, Нәбиулла кичә ясаган чүлмәкләрен бүген сатып кайтты. Төгәллек, конкретлык кирәк бит, бигрәк тә журналистика мисалында. Менә шундый әйбер тагын э, бер мәгълүмат агентлыгыбызда басылган җөмләне китерәсем килә. Болай дип язалар. Велоспорт федерациясе башлыгы Миннихановны Ризаевның көмеш медале белән котлады. Менә монда кем котлаган, кем ни эшләгән? Без монда Р Минниханов дигәнне генә Рөстәм Нургалиевичны гына таныйбыз. Монда вакыйга былай булган. Ирек Ризаев дигән кеше призер булган велосипедта йөгергән йөр, чапкан рөстәм нургалиевич миңнеханов федерация башлыгы түгел ул татарстан президенты дөресе минем аңлавымча болай булырга тиеш рөстәм миңнехановны велоспорт федерациясе башлыгы ирек ризаевның көмеш медаль алуы уңаеннан котлады ирек ризаев җиңгән дә рөстәм нургалиевичны котлаганнар белдең менә шушындый хәл менә шушылай һәр сүзнең үз урынына урнаштырырга кирәк Урындамы сүзләр солдатлар дип Флюра апа Сафиуллина юкка гына язмаган инде. Бу очракта бәлкем бу язма, бу хәбәр русчадан тәрҗемә ителгән булгандыр. Күрәсең шулайдыр, менә э, нәрсә яздым икән дип карап алучыннан да э, нитми, комачауламый. Язып чыктың, редакцияләү дигән әйбер бар. Үз әйбереңне үзең карап чыгарга кирәк. Редакторның да вакыты җитмәскә мөмкин, онытып җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә үзең карап бер күз йөртеп алу һәр вакыт урынлы, дөрес.